Rainbow Mizo Channel thlirtu leh ngaithlatu te chibai kan buk theuh chau a vawiin khi May ni sawmhnih leh pali a ni. India leh Pakistan sipai thachakna hmanga inbeihna lian tham tak mai a thlen hnua tun thla tir lampangah khan indona chu tihtawp lai lawk a ni a. Mahse heti chung hian ram pahnih te inkara boruak ṭang tak leh ṭha lo tak mai a awm chhun zawm zel a. India aiawh palai te chuan Pakistan in dawt thu an thehdarh chungchang te sawifiah tur leh border cross a Pakistan firfiak pawl te chetna an thlawp ṭhin a ni tih finfiahna tam tak nen Ram hrang hrangte an dawr mek a, India-in he campaign a kalpui zawhah hian khawvel ram dangte thlawpna tha zawk a hmuh nih chuan Pakistan chuan India hian a bei leh ngei tura a inngai a. Hei vang hian Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan hlauthawhna lian tak a nei avangin a thurualpui ram dangte Turkey leh Azerbaijan te naktuk May ni sawmhnih panga atanga ni sawmthum thlenga cham turin a tlawh dawn a, Heng ram pahnih te hian India-in Pakistan ram chhunga Operation Sindoor a kalpui chhung khan Pakistan an thlawp a ni tih ualau takin an lo puang tawh a ni. Tin, Pakistan Prime Minister ni ruk chhung zin chhuak tur hian ram pahnih chauh hi a tlawh dawn lo a, tun hma atanga Pakistan-in a lo thurualpui tawh thin. Tajikistan, Iran leh Azerbaijan te a tlawh tel dawn a, tichuan heng ram a tlawh tur te hi Pakistan hnena ralthuam supply tu te an ni bawk a, Pakistan media dawn chuan report an pek danin India leh Pakistan inkar buaina chungchanga information thenkhat te a hrilh dawn baka tun tum buaina Pakistan an thlawp avangin lawmthu hrilh dawn a ni an ti a, heti rual hian Pakistan media tho Haass News chuan report an pek danin Indona tawpsan lailawk ni mah sela ram pahnihte inkar boruak khi sosang tak a la nih vangin indona lian zawk chhuak leh thut thei a nih ziah pawh hriat tirin an lo hriatpui atana a duh thil thenkhat te a sawipui dawn a ni an ti bawk. Heti rual vek hian The Hindu in report an pek dan chuan UN Security Council-a India-i-aw palai chuan Indus Water Treaty chungchanga Pakistan-in thudik lo a thehdarh te sawi fiahin India chuan kum sawm ruk panga kal ta a, he inremna thuthlung kan siam atang khan Pakistan laka rinna nghet tak neiin he inremna thuthlung hi dik takin kan kalpui a, chu chuan rilru tha tak pu chunga inthian thatna nghet zawk kan siam theih kan beisei zia a lan tir a. Mahse hetiang a nih lai hian Pakistan chuan vawi sangkhat chuang zet mai, He inremna atana pawimawh ber kan inrintawnna chu tichhiaiin dan han bawh chhia a. Pakistan military te thlawpna hnuaiah border cross a firfiak pawlte chetna tum tam tak a thleng zui bawk a ni, a ti. UN Security Council meeting an neihna ah hian ralthuam hmanga indona hmuna tuihum halh chungchang leh civil mite himna ngaihtuah venhimna pek dan tur chungchang te sawi hona an neihna ah India io palai hian he thu hi a sawi a ni. India Permanent Representative to UN Ambassador Parvathaneni Harish hian a sawi zel dan chuan inremna kan zia hnuah hian tum thum zet mai Pakistan nen indona kan lo hmachhawn tawh a, Pakistanin a thlawp firfiak pawl ten border cross-in tum sangkhat chuang zet mai pawi khawihna an nei tawh bawk a. Tichuan kum sanghnih sawm pahnih khan Jammu and Kashmira tulbul navigation project hmuna Pakistan thlawp firfiak pawlten zin mite lakah pawikhawihna lian tak an nei tawh bawk a. Jammu and Kashmira firfiak pawlte chetna avanga civilian nunna chan tam tak an awm tawh bawk a, heti chung hian India chuan inremna thuthlung chu Nghet tak leh rinawm takin a kalpui zel a, mahse kan thenawm Pakistan chuan art soa India laka pawi an khawih thinna te chu hriatthiamna sang tak leh thuk tak kan lantirna chu min zuamna atan an hmang a, tlawmah min ngai a, Indus Waters Treaty ti dang lama titawp tur pawh hian India hian thuneihna pumhlum leh dikna chanvo a nei a ni tih hi an haider lui a, Tichuan Jammu and Kashmir-a Line of Control cross sin silai vawi sangkhat chuang nikum khan hmeh puah a ni ta. Pahalgam hmuna kumin hian civilian pawisailote laka Pakistan sipaite thlawpna hnuaia civilian pawisailote laka nunrawna rapthlak tak an lantir leh a. Chuvang chuan India-in dawthei taka kum sawmruk panga chhung khawih danglam duhloa a lo dah tawh, Indus Waters Treaty, Thuneihna pumhlum kan neihna leh dikna chanvo kan neihna chu exercise a ni ta. Chu chu Pakistan-in firfiaka chetna a thlawp zui zel tawh loh nana kan thilti ni, a ti. Hei bakah hian lui hnar lampanga tuikhuah thenkhat te chu technology sang zawk hmanga thuam that a ngai tawh bawk a, tuikhuah thenkhat te phei chu mihring himna atan pawh derthawng tak dinhmunah a ding tawh bawk a, Chung siam that tuma kan hmalakna zawng zawng te chu he Indus Waters Treaty hian min ram tih sak vek a, mahse Pakistan chuan mipui te himna tura chu hna kan thawhna tur kawng tam taka chuan vawi tam tak min lo block tawh a, heng zawng zawng hi Indus Waters Treaty kan inremna thuthlung Pakistan in tum tam tak a bawhchhiat hmasak tawh zia lantirtu nih a ti bawk. Pakistan hian tui hi ralthuam mang mai a hmang a, India-in hrekna atana a hman lohna turin UN Security Council-ah hian zual koin thu theh lut a. Mahse UNSC hian thutlukna an siam thei ta lo niin a hriat a, India do dal zawngin thutlukna lo siam tum pawh ni sela, India leh Russia chuan inbiakna an lo nei tawh vangin he Security Council meeting-ah hian Russia-in veto power hmanga a peihthlak ngeirin a ni bawk a ni. Heti lai hian ram hrang hrang ten an inremna tur ngaihtuah an buaipui reng laiin Middle East-a Israel leh Palestinian Hamas hote indona chu a la kal chho zel a. Vawiin lama media hrang hrang ten report an pek dan chuan Israel hian Central Gaza leh Southern Gaza te target thar naihin beipui thlakna lian tak a kalpui a. Bomb thawkna tak tak mai puakri hriat tur a awm deuh reng a, Central Gaza-a Al-Qassam bul lawka Hamas firfia khote lakah Israel chuan air strike hmangin beihpui thlakna a kalpui a. Hamas gunmen a engemaw zat tin nunna an chan a, Al Jazeera chuan Palestine civil mi pawisawi lo tam takin nunna an chan a nei tiin han report a ni. Hei bakah hian Southern Gaza lampanga Israel artillery ten Khan Younis leh a chhehvel han kap chiam mai bawk a. Tukin hma tak atang khan IDF te hi an che tan a, Khan Younis leh a chheh velah hian Abasan Al Jadida an tih leh Gizan Abu Raswan an tih hmunah te IDF ten beipui thlakna lian tham tak mai an nei a. The Jerusalem Post-in report an pek dan chuan Israel sipai te hian Hamas firfiak pawl gunmen eng emaw zat an tha bakah firfiak pawl ten tanhmun atana an hman leh Tumhimna atan an hman building engemaw zat tih chhiat a ni, an ti a. Hetianga report a awm mek lai hian Palestine lam thlawptu Al Jazeera-in report an pek dan chuan Israel hian nizan zirtawp zan atang khan air strike lian tham tak mai Gaza ram chhung hmun hrang hrangah an kalpui a, Gaza hmar lampangah pawh beipui thlakna kalpui tel a ni bawk a, nizan atanga tukin zing thlenga Israel sipaite beipui thlakna rapthlak leh hlawm tak maiah hian Palestinian mi sawmsarih leh paruk lai mai nunna an chan tawh a ni, an ti. Al Jazeera hian report han pek zel dan chuan Jabalia refugee camp chhehvela Israel-in bombing campaign an nei avangin bomb tam tak a puak a, hei vang hian Palestinian mipui zinga mi sawmnga vel chu an thi nge an chin hriat loin an awm mek a, Israel hian civil mite dimdawina pakhat hma a nei lo a ni, an ti a. Mahse The Times of Israel chuan Palestine hoin an puh dan hi thil dik lo tak a ni tiin an report a. IDF te chuan tukin hma taka tang khan Central Gaza a eight truck an tih Palestine hote mamawh bungraw phurtu bula silai keng Hamas firfiak pawl ni ngei a hriat te eng emaw zat hmuh an ni a, chung mite chu an bei a ni tih an puang a. IDF te chuan Palestinian heng ralthuam keng hote hi tam tham tak an ni a, heng zinga thenkhat hi chu Hamas operative an nih zia nem nghe a ni a, Palestine mipuite tanpuina tur truck bula heng mi silai keng tam tak hmuh an nih vang hian drone strike hmanga bei an ni tiin han report a. IDF te hnena The Times of Israel-in zawh nan zawh te an chhan danin humanitarian aid truck bula hian heng Hamas firfiak pawl nia hriat Gunman ho hi an awm tih hriat lawk a ni lo a, mahse hriat chhuah an nih vel e, an awmna hmun leh an tan hmun thenkhat te nuai zui nghal a ni, an ti a. Silai keng zinga thenkhat te hi Hamas firfiak pawl te an ni tih IDF te hian an hriat theih dan an zawhna chu IDF te hian puan zar remchang lo an tih vangin an chhang lo a ni, an ti a. Inbeihtawnna kal mup mup karah silai keng hetiang an lo awm chuan IDF te tan hian bei loh theih loh chu an ni hrim hrim mai a, mahse Palestine lam chuan an insawi dan chuan heng silai keng ho te hi Hamas member an ni lo a, mipui tanpuina rawn phurtu venghim tur Security and Protection Team member te an ni a. Humanitarian aid kan ti mipui tanpui hna chauh heng mite hian an thawk thin a ni tiin an report bawk. Mahse IDF te chuan he report hi chhang let tin hei hi thudik lo leh rintlak lo a finfiahna tur pawh engmah hmuh tur awm lo a ni an ti a. Hei hi Gaza Strip-a firfiak pawl ten civil mite leh humanitarian aid infrastructure-ah te lut tin tan hmun khawhna tan an hmang thin ngei a ni tih finfiahna a ni a. Hei bakah hian mipuite tanpuina tur Gaza Strip-a lut thin te Hamas firfiak pawlte hian lo pawt pengin firfiak pawl hote hian an chak khai lakna tan an hmang thin ngei a ni tih tichiangtu nih an ti bawk. Hei vang hian truck tam tak ten mipui tanpuina tur Gaza chhunga an phurh luh humanitarian aid te hi Firfiak pawlte kuta a luh lohna turin IDF te chuan thei tawp an chhuah chhun zawm zel dawn a ni tih an puang bawk a ni. Gaza indona boruak hi a so sangin boruak a hawt viau tawh a, Hamas hote an tlawm mai bik lo a, Israel sipai ten bawm hlawm tak tak nen bei thin mahsela, Palestine civil mite laka pawikhawihna lian tham a thlen an hlo vangin fimkhur takin operation hi kalpui a ni a, Mahse Palestine Hamas firfiak pawl te mipui te karah an tawmhim tlat avangin tun thleng hian nuai chi mi hlei theih lo in an awm mek a, hei vang hian Israel sipai te tan chuan Hamas ho te bei hi a khirh hle a, hmun danga insawn chhuak turin mipui te hriat tirna an pe te te a, hemi chhung hian Hamas firfiak pawl tam tak te An ralthuamte nena an tlan chhiat theihna turin mipui chhuak tur te an ti khawtlai a, tichuan hemi chhung hian hmun him lama an ralthuamte nen an lo inseng hawi hman thin a, hei vang hian vawiin thlengin nizanga sawmkua paruk zet mai he indona hi kalpui tawh mah sela Hamas hoten an mipuite chu human shield an tih inthenna atan an hmang a, hmun hrang hranga tan hmun an la khawh zui zel a, hetianga Hamas firfiak pawl te an chet dan avang hian Israel sipaite tan thil ti a harsa ta em em a ni, an ti. Hetiang avanga indona inhun rei tak a awh tak avang hian Republican mi US House of Representative Randy Fine chuan Fox News hnena interview a neihnaah Gaza-ah hian nuke bomb hman mai tur a ni tih a sawi chhuak a, hei hi Hamas hote leh Palestine thlawptu ram tam tak ten an hel hle a. US House of Representative Randi hian Fox News hnena a sawi dan chuan Indopui pahnihna ah khan Nazi ho te an inpekna tur khan eng inbiakna mah kan nei lo a, inremna thuthlung pawh engmah siam a ni lo bawk a, chuang bawk chuan Japanese ho te pawh an in surrender a an inpek theihna tur khan eng inremna mah kan siampui lo a, tlawm taka an inpek theihna tur khan Japan ram chhungah nuke bomb tum hnih kan hmang a. Tichuan Gaza pawh chutiang chiat chuan Hamas firfiak pawl te tlawm taka han inpek theihna turin nuke bomb hmang mai turin rawtna ka nei a ni, a ti. Nuke bomb tia han sawi ho hi atom bomb tia kan hriat ho ang chi kha a nei a. Gaza hian Hiroshima leh Nagasiki-a an thlak ang chi pakhat pawh an thlak a nih chuan Gaza pumpui hi a chhe vek dawn a ni. Tichuan Hamas hoten hei hi an hlau a, an duh lo a, an soisel nasa hle bawk a. US Congressman thusawi chhungah hian huatna a khat a, mipuite suatna rapthlak thlentir tura infuihnain a khat bawk a. Hetianga extreme taka thil kalpui tura rawtna hi thil sual zawng zawng thlen famkim tirna a ni dawn a, American politician thenkhatte ngaihtuahna thununtu chu. Hnam leh hnam, chi leh chi inkara, inhuatna nasa tak, fascist leh racism finfiahtu a ni, an ti bawk. Hetianga buaina in khawvel a tuam mup mup lai hian Russia leh Ukraine indona pawh ni sangkhat za sawmriat leh pangnganna a ni ta a. Reuters chuan vawiin chhun lama report an pek danin Russian drone rual leh missile rualten Kyiv khawpuia beipui thlakna an nei a, Ukrainian capital Kyiv khawpui chu kang mai chhuak nasa takin a tuam a. Khawpui chhung hmun hrang hranga bawm puak avanga thil ke dar nawi te a leng dar chum chum bawk a. Mipui zinga mi thenkhat ten Kyiv khawpui chung zawn van boruaka Russian drone engemaw zat rawn thlawk te an hmu hlawm a, Tichuan chu chu bawmpuak ri ring tak tak maiin a zui ta a ni. Mahse Ukraine hi engtik lai pawha indona hun rei tak chhung hmachhawn reng an nih vangin hetiang beipui thlakna lian tham tak tak karah pawh hian mipuite tawrhna hi hmun danga indona te angin a tam vak ngai lo a, Mipui zawng zawng deuh thawiin heng bawmhlawhawm tak tak laka tawmhimna tur, shelter, an nei deuh vek tawh a. Mahse Russia-in beihpui thlakna a rawn kalpui dan a zirin hmun him pan hman loh a, shelter a lut hman lo mi thenkhat tuar an awm thin a. Kyiv Mayor Vitaliy Klitschko chuan, Kan Air Defence Unit ten hna an thawk mek a, theihtawpin kan beilet mek a ni, a ti. Kyiv City Mayor Vitaliy Klitschko hian a sawi zel dan chuan khawpui chhung hmun hrang hranga kangmei chhuak ka, bomb puak avanga thil ke nawi a leng dar chum chum bawk a. Russian drone beihpui thlakna hi tum hnih lai mai rawn kalpui a ni a, mipui zinga mi insaseng ve hman lo thenkhat ten hliam an tur nual a, An zinga pahnih hi an nat deuh hlek avangin damdawi in lampanga enkawl an ni mek a ni, a ti. Reuters chuan report an pek danin Kyiv region chhung hmun hrang hranga beipui thlakna avang hian report kan dawn chinah chuan hliam tuar pariat an awm tawh a ni, an ti bawk. Kyiv Military Administration-a an hotu lu ber Timur Kachankot chuan Kyiv Region chhung Dniprovsky District-a apartment building chhawng hniasang chu kang mai chhuakin a tuam mek a ni, a ti a. Ukraine official-te chuan Kyiv Region chhung hmun hrang hranga chhiatna thlenga Obolona pawh kang mai chhuak nasa tak a awm a ni tih report kan dawng a, shopping centre thenkhat te tih chhiat a ni bawk a. Russian drone rualte hi hmun khatah beipui thlakna rawn nei ni lovin Kyiv region chhung hmun hrang hranga insem darin beipui thlakna hi an rawn kalpui a. Nizan zan rei tawh tak atang khan drone strike hi an nei tan a, missile thenkhat te a rawn thlawk nual bawk a. Vawiin thlenga hriatthei chinah chuan missile leh drone hmanga Russia-in strike a rawn nei avang hian Kyiv region chu vawiin thleng hian him lo takin a lawm mek a ni tiin an report a ni. Russia hian Ukraine-in a beihna a chhang let nge Ukraine hian Russia-in a beihna a chhanglet zawk tih pawh hriatchian thei a ni chiah lo a, a lehlam lehlam media ten an chhuah dan a inang lo ve ve bawk a, mahse sipaite chetna hi a lehlam lehlamah a awm ve ve a, Ukraine drone rual ten target zariat vel zet nain Russia ram chhunga nizanah vek khan beihpuithlakna an nei a, heng hmunah te hian chhiatna tam tak a thleng bawk a, Reuters in report kan pek dan chuan nizan a Ukraine lam han chetna hi Ukraine drone zan khat thil thua an chet tam ber tum a ni a, target zariat vel zet neiin beipui thlakna hi an kalpui a, chung zingah chuan Moscow khawpui pawh a bang bik lo a, Moscow daifem leh a chheh velah chhiatna an thlen nual a. Mahse Russia chuan an khawpui ber Moscow dinhmun leh Russia ram chhung hmun danga Ukraine drone rual ten strike an neihna chhiatna thlen dan hi kim chang takin puan zarna an la nei lo a ni an ti bawk. Al Jazeera chuan nizana an inbeihtawnna chungchang report an pek dan chuan Ukraine military te hian Russia ram chhunga battery manufacturing facility hrang hrang te an target a, heng te hi Lipetsk region hmuna mi te an i tlangpui hlawm a. Kan hriatthiam dan tur chuan heng battery an siam chhuahna han tih te hi battery satlia a ni lo a, Russian missile leh bomb te a hun taka a puahtheihna tura an hman tur a ni. Tichuan heng battery siamchhuahna facility an va beih ber te hi Russian crude missile leh Iskander-M ballistic missile ten an hman tur te a ni tlangpui a, Russian state news agency Tass News chuan report an pek danin Ukraine drone rual ten Russia ram chhunga beihpui an thlak mek lai hian Russia Oryol region chhunga Naryshkino thingtlang khuaa Russian military helicopter a tla a. A khawl lama chian lohna leh harsatna a nei avanga tla a ni tiin han report a. Heti rual hian The Guardian-in report an pek dan chuan Ukraine drone-ten he helicopter hi an kap thla niin a hriat a, a chhan chu a tlakna hmun chhe velah hian Ukraine drone-ten target bik neiin operation an neih lai a ni an ti bawk. Kremlin chuan thuchhuah han siam danin mipuite tawrhna rapthlak tak thlentir tumin Ukraine chuan massive drone attack an ti, drone rual tam tak te beihna Moscow region leh Russia ram chhung region thenkhatah te a thleng a, Ukraine hian drone zariat chuang rawn tir lut tin military te hmun hma ni lo Moscow region leh region dangah te an bei a ni tiin an puh a ni. Tichuan he beihna hi Moscow chuan chhan let loin a chhuah dawn lo a, Ukraine ram chhunga chhan letna kan pe ngei dawn a, mahse Kyiv nena inremna atana inbiakna peace talk nei tura ruahman chu Russia chuan a cancel dawn lo a ni, an ti bawk. Heti lai hian update thar a awm vel zel a, nizana Russian sipai ten Ukraine ram chhunga operation an neihnaah hian Odessa khawpui chhunga chhiatna rapthlak tak a thleng a, Ukraine southern city lawng chawlhna khawpui Odessa-ah hian Russian missile tam tak a rawn thlawk lut a, tam tak chu Ukraine air defence system-ten lo dang chat mahsela, thenkhatten port infrastructure lawng chawlhna hmun pawimawh thenkhatte an tichhia a, hetah hian mi pahnihin nunna an chan a ni, an ti bawk. Tichuan Al Jazeera-in vawiina update thar ber a nei dan chuan nizan leh tukin zing lampang thlengah Russian sipaiten drone leh ballistic missile hmanga strike an nei hi strike kan neih lian ber ta zinga mi pakhat a ni a, Ukraine mipui a tlem berah mi sawm pali velin hliam an tuar a ni tiin an report a ni.